זאגט ר' חסדא די הלכה איז עיין מצטרפין, דאס איז זיך נישט מצטרף, די גידית מיט מחיצה הייסט נישט קיין עיין מחיצה, הגם בעצם ס'איז צען טפחים הויך, אבער למעשה ווי לאנג דער וואס שטייט פון אויבן שטייט איז דאך פאר א וואנט וואס איז נאר הויך פֿינף טפחים, ממילא זאג איך עיין מצטרפין, עד שיהיה אוי כולו בגידית אוי כולו במחיצה, ביז די גאנצע וואנט איז אדער בגידוד אדער במחיצה, אבער צו זאגן די גידוד מיט מחיצה איז אלעס איין זאך און ממילא קוק איך עס אן ווי א געהעריגע מחיצה, זאגט הרב חיסדא ניין, איי מצטרפין, ס'שטעלט זיך נישט צוזאמען. פרעגט די גמרא א קשיא, מאיז ווייל איך טאר פרעגן אזוי, שטייען חצרות זי למעלה מזי, איך האב צוויי חצרות, איינס וואס איז העכער פונעם צווייטן, והעליונה גבוה מן התחתונה עשרה טפחים, דער אויבערשטער איז העכער פון דער אונטערער מיט צען טפחים,

פחות מכאן, אבער טאמער ס'איז נידריגער ווי דאס, איז די הלכה מערבין אחד, מאכן זיי צוזאמען איין גרויסע עירוב, האבן זיי צוויי שכנים, וויבאלד ס'איז פחות מכאן, ס'איז ווייניגער ווי צען טפחים, מאכן זיי איין גרויסע עירוב. איז ואין מערבין את שניהם, אבער זיי קענען נישט מאכן צוויי עירובים, ס'הייסט איך קען נישט זאגן יעדער איינער זאל מאכן א עירוב פאר זיך, ווייל היות ס'איז דאך פחות מעשרה, ווערן זיי ווי איין גרויסע חצר צוזאמען, און ממילא די הלכה איז מערבין אחד ואין מערבין שניהם. פרעגט די גמרא, זעסטו דאך פון דא קלאר אז איך האב א מציאות פון גידור חמשה און מחיצה חמשה און די ברייתא זאגט מיר מאהבן שניים ואיה מאהבן אחד די צוויי שכנים יעדע איינער מאכט א עירוב פאר זיך און זיי קענען נישט מאכן איין גרויסע עירוב לכאורה פארוואס מוז דאך זיין ווייל די סיבה איז אדער ווייל ס'איז העכער ווי צען טפחים, א זאך וואס איז העכער ווי צען טפחים איז דאך אוודאי א מחיצה, אדער אין די צווייטע פאל ווייל גידית חמישא און מחיצה חמישא קלעבן זיך צוזאמען, זענען זיך מצטרף איינס צום צווייטן, און ממילא קוק איך אן דאס כאילו ס'איז א וואנט וואס האקט אראפ צווישן די צוויי חצרות, אז איך האב א וואנט וואס האקט אראפ צווישן צוויי חצרות, פארשטייט זיך קען זי נישט מאכן קיין עירוב צוזאמען, און ממילא פרעגט די גמרא פון דעם וואס די ברייתא זאגט מיר אז מיר מוזן מאכן צוויי עירובים, וויבאלד כ'האב א וואנט דא אינמיטן, זע איך דאך אז די ברייתא אנערקענט די וואנט, און זי האלט ס'איז יא מצטרף, אפילו ס'איז גדר חמישא, און ס'איז מחיצה חמישא, און ממילא פרעגט די גמרא האסט א קשיא אויף רב חיסדא. ענטפערט די גמרא, אמר רבא זאגט רבא, מודה רב חיסדא בתחתונו, הואיל ורואה פני אסרו, אז וואס זאגט ער אזוי, רב חיסדא איז האלבוועגס דא מודה, רב חיסדא זאגט אזוי, ווען איך האב געזאגט אז גדת חמשה מחיצה חמשה איז איין מצטרפין, האב איך נישט געמיינט אינגאנצן איין מצטרפין, כ'האב געמיינט אז לגבי די פון אויבן איז עס נישט מצטרף, ווייל ער שטייט אין זיין חצר, האט ער נאך ארויף פינף טפחים, האט נישט קיין געהעריגע מחיצה, און מילא קען איך דאס נישט אנקוקן ווי א מחיצה, אבער למעשה פאר דער וואס שטייט אונטן, אוודאי איז עס א מחיצה, ווייל ער שטייט פאר זיך, און ער זעט הויל ורואה פני השערה, ער זעט למעשה ארויפגיין צען טפחים, איז אים א חילוק אז אונטן איז ערד אויבן איז שטיין? אים מאכט עס נישט קיין חילוק. למעשה זעהט א וואנט וואס איז הויך טפחים, אז איך האב א וואנט וואס איז הויך צען טפחים, האקט עס אפ צווישן דעם פון אויבן און דעם פון אונטן. און ממילא וואס די משנה ווען די ברייתא זאגט מיר אז מען דארף מאכן מאבן שניין ואין מאבן אחד, איז די פשט איז פארוואס מוז איך מאכן צוויי? ווייל דער פון אונטן קען במציאות נישט מאכן קיין ארבעט מיט דער פון אויבן. ווייל דער פון אויבן איז אפגעהאקט פון אים, און ממילא זאגט די ברייתא מעוון שניים ואין מעוון אחד. אבער נעמעס אריין, רב חיסדא האלט זיך ווייטער ביי זיינס, אז גידרת חמשה און מחיצה חמשה איז אוודאי איין מצטרפים איינס מיטן צווייטן, און ממילא זאגט די גמרא פרעג מיר נישט קיין קשיא פון דער ברייתא, ס'איז זייער גוט, די ברייתא רעדט לגבי די תחתונים. פרעגט אים אויך קשיא, אי הכי אויב אזוי, ווילסטו מיר זאגן אז אויף חסד איז דא האלבוועגס מדה, אויב אזוי וואלט איך געדארפט שטיין אזוי, תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד, דער פון אונטן, ער דארף מאכן תערב שניים, ער קען נישט מאכן קיין ערב מיטן אויבערן, נאר וואס ער מוז מאכן אליינס, דאס פארשטיי איך זייער גוט, סאו דאס איז קלאר, תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד, ער קען נישט מאכן אליינס, ער קען נישט מאכן איין גרויסע עירוב צוזאמען, ווייל למעשה האט ער א וואנט פאר זיך. אבער די ברייתא וואלט געדארפט צולייגן, עליונה לא תערב לא אחד ולא שניים, די עליונה, ער קען נישט מאכן אליינס, און ער קען נישט מאכן צוזאמען. צוזאמען קען ער אוודאי נישט מאכן, ווייל למעשה די פון אונטן איז דאך אוועקגערוקט פון אים, ווייל די פון אונטן זעהט דאך א וואנט פאר זיך, און מילא מיט אונטן קען ער זיכער נישט מאכן, אבער אליינס, קען ער דאך אויך נישט מאכן, ווייל למעשה איז זיין חצר דאך אפן צו א צווייטע חצר וואס איז א מקום האסור לו, אז ס'איז א מקום האסור לו, פשט איז זיין גאנצע אויבערע חצר האט ווערן אסור, און ממילא וואלט געדארפט שטיין תחתונה תערב שניים ולא תערב אחד, און עליונה לא תערב לא אחד ולא שניים, ווייל די אויבערע איז אינגאנצן אויסגעשפילט, מאכן מיטן אונטערע קען ער נישט, ווייל די אונטערע שטייט פארוואנט, מאכן אליינס קען ער אויך נישט, ער איז דאך אפן למקום האסור לו, און ממילא זאגט די גמרא דיין תירוץ איז בכלל נישט קיין גוטן תירוץ. ענטפערט די גמרא, אמר רבא בר אילן, מען רעדט דא אין א צווייטע פאל, כגון שהוסו עליונה מגפיפות עד עשר אמות, מען רעדט דא די עליונה האט געהאט מגפיפות, ס'איז געווען ווענטעלעך וואס אריין קומען, פאוסט וואס זענען אריין געקומען פון די זייטן, און ממילא וויבאלד די אויבערע האט א געהעריגע וואנט פאר זיך, פארשטיי איך יעצט זייגער וואס די ברייתא זאגט. די ברייתא זאגט דער פון אונטן קען נישט מאכן מיט דער פון אויבן, ווייל למעשה האט ער א וואנט פאר זיך, דער פון אויבן דארף מאכן פאר זיך אליינס, ווייל למעשה האט ער פינף טפחים וואס איז א געהעריגע וואנט, ער האט נאך פינף טפחים וואס איז דא דארט אין די געפיפים, די געפיפים קוק איך דאך אן ווי א מחיצה א צוגעמאכטע זאך, פשט איז מאכט עס צו דעם אויבערן חצר, און מילא די אויבערע חצר איז צוגעמאכט, קען ער מאכן א אייער פאר זיך, ממילא גייט די גמרא צוריק צום ערשטן תירוץ, אז באמת גיטין חמישא און מחיצה חמישא איז איין מצטרפין, און די אויבערע וואלטן נישט געהאט די גופיפה און אוודאי זיך נישט מצטרף מיטן אונטן, ווען די ברייתא זאגט מיר אז וואס אז זי זאל דארפן מאכן די ברייתא, פארוואס זאגט די ברייתא מערבין שניים, וויי מאוון אחד איז זייער גוט ווייל דער פון אונטן מוז מאכן פאר זיך אליינס ווייל ער שטייט פאר א וואנט, דער אויבערער רעדט זיך האט געפיפים, היות ער האט געפיפים קוק איך אים אן ווי א אייגענע חצר ממילא מאכט ער אויך א אייגענע עירוב פאר זיך. פרעגט די גמרא, אי הכי ווילסטו מיר איינזעצן יעצט אז וואס? אז מען רעדט דא מגעפיפען אבער זוי איימער ספר לאמער אנקוקן די ספר אין די ספר איז געשטאנען פחות מכאן טאמער סאיז געווען נידערגער מאוון אחד וויי מאוון שניים דעמאלס איז די הלכה מערבין אחד, זיי מאכן איין גרויסע עירוב, ואין מערבין שניים, זיי קענען נישט מאכן צוויי פארשידענע עירובות, ס'הייסט זיי ווערן צוקאמביינט צוזאמען, זיי קומען זיך צוזאמען. פרעגט די גמרא, אי באי אחד תערב, אי באי תרי תערב, אויב זאגסטו מיר דא אז וואס איז דא געפיפים, אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין נישט אז וואס, אז זיי מוזן מאכן איין עירוב, פארקערט וואלט געדארפט שטיין, אז זיי ווילן קען זיי מאכן א עירוב צוזאמען, אז זיי ווילן קען זיי מאכן אליינס א עירוב. לאמיר מאכן דעם חשבון. דא איז דאך דא די גופים. איז די גופים האבן דאך געזאגט, בעצם איז עס בעצם קען איך עס אנקוקן ווי א פסח, אדער איך קען עס אנקוקן אזוי ווי א מחיצה. און ממילא, היות די מחיצה דא איז דאך נישט הויעך צען טפחים, ווייל ס'איז דאך אפגעהאקט, ס'איז נפרס, ס'איז געווארן ווייניגער, ממילא די פון אונטן, שטייט נישט בעצם פאר א פיזיקעל וואנט וואס איז הויך צען טפחים, ווייל ס'איז נפחת, ס'איז געווארן קלענער. ממילא בעצם אז ער וויל קען ער גיין מאכן א עירוב מיט די פון אויבן. יעצט די פון אויבן, ער קען זאגן, ניין איך וויל נישט מאכן קיין עירוב מיט דיך, ווייל אין הכי נמי מיין וואנט איז אפגעהאקט, אבער כ'האב דאך גופים אינעווייניג, די גופים קען איך אנקוקן ווי א מחיצה, בשעת די גאנצע אויבערע חצר איז צוגעמאכט, אז ס'איז אינגאנצן צוגעמאכט וויל איך מאכן א עירוב פאר מיך. און ממילא זאגט די גמרא אז מ'רעדט דא פון גופיפים, אויב נפחא אז וואס זאגסטו מיר אז וואס זיי מוזן מאכן איין גרויסע עירוב, ניין קענען זיך אויסוועלן, איר בויער איך א תערוב, איר בויער איר טרייט עירוב, אז מ'וויל קען מען מאכן איין גרויסע עירוב, ווייל דער אויבערשטער זאגט ווייסט וואס איך וועל עפענען מיין חצר איך קוק עס אן ווי א פסח, אדער ניין איר בויער טרייט עירוב און ער זאגט ווייסט וואס איך קוק עס אן ווי א מחיצה און מילא איך האב גארנישט מיט דיך. ענטפערט די גמרא, אמר רבא בראי דרבא, אז וואס? ווארט, ניין, מען רעדט דא טאקע יא מיט גופיפים, נאר וואס? דו ווייסט פארוואס? מאבין אחד, כגוי שנפרצו התחתונה במלואו לעליונה, דא רעדט זיך אז דער אויבערשטער איז אינגאנצן אפן צו די, די אונטערשטע איז אינגאנצן אפן צו די אויבערע חצר, העסט די גופיפים זענען אויפן זייט, דארט ווי די גופיפים ענדיגן זיך, דארטן הייבט זיך אן די דראפ און ס'גייט אראפ צו די חצר קטנה, און ממילא וועט עס אזוי ווי א חצר גדולה מיט א חצר קטנה, קומט דאך אויס אז די חצר קטנה איז אסור, און ממילא די אונטערע חצר קען יעצט נישט גיין מאכן א עירוב פאר זיך אליינס, פארוואס ווייל ער איז געבינדען צו דעם אויבערן, ווייל ער איז פרוץ במילואו צו די אויבערע, היות ער איז אינגאנצן אפן צו די אויבערע חצר קען ער נישט מאכן קיין אייגענע עירוב, און ממילא וויל די גמרא פארענטפערן וועגן דעם זאגט די ספר, מען מאכט איין גרויסע עירוב. פרעגט די מראה זייער שיין, אבי אויך אויב אזוי וואלט איך געדארפט שטיין תחתונה תערב חב תערב תרי לא תערב די פון אונטן ער מוז מאכן איין גרויסע עירוב אבער צוויי קען ער נישט מאכן ער קען נישט מאכן קיין עירוב פאר זיך אליינס פארוואס ווייל ער איז פרוץ במלואו צו די אויבערשטער אבער עליונה איז בוער טריי טו ערעוו, דער אויבערשטער עדד א אפשן, אדער קען ער מאכן טריי, ער וויל מאכן צוויי עירובים, ער זאגט פאר די אונטערע, איך פארמאך מיין חצר, איך קוק אן כאילו איך האב א מחיצה, איך האב דיך געפיפערסט פון די זייטן, אויב אזוי קוק איך מיך אן ווי דאס איז א מחיצה, עס איז צוגעמאכט פון דיר, אדער איר בוער חטא ערעוו, אדער אז ער וויל קען ער זאגן ניין, איך קוק עס אן ווי א פסח, און מילא גייען מיר מאכן א ערעוו צוזאמען, און ממילא ווייטער די לשון פון דעם ברייתא שטימט נישט, ווייל די ברייתא זאגט, טאמער ס'איז נבחרת, מוזן זיי מאכן איין גרויסע עירוב. טאמער זאגסטו ווי מ'רעדט דא פון גופיפים, אויב אזוי מוז איך נישט מאכן קיין גרויסע עירוב פאר די אויבערשטע, און הכי נמי דער פון אונטן, בין איך גערעכט, ער מוז מאכן טאקע מיטן אויבערשטער מוז ער מאכן א עירוב איין עירוב, אבער דער פון אויבן, ער האט דאך יא א אפשן, און ממילא זאגט די גמרא דיין פשט שטימט דאך ווייטער נישט. ענטפערט די גמרא, אין הכי נמי, דו ביסט גערעכט, אז וואס, אז דער אויבערשטער ער האט טאקע א טשויס, דער פון אונטן, ער מוז טאקע מאכן מיטן אויבערן, וכי יקטני פחות, מכאן מאבין אחד, ווען די ברייתא זאגט מיר אז וואס, טאמער ס'איז געווארן נידריגער, מוז איך מאכן איינס, והי' מאבין שניים מען קען נישט מאכן צוויי עירובים, ס'הייסט קיינער קען נישט, דער פון אונטן ער קען נישט מאכן פאר זיך אליינס אן עירוב, התחתינו, דאס איז געגאנגען אויף תחתינו, און ממילא זאגט ער טאקע זייער גוט, דאס וואס אונז האבן גערעדט דא זאג מיר אזוי, ווען די ברייתא זאגט נבחרת, דעמאלטס דארף מען מאכן צוזאם, דארף מען מאכן איין גרויסע עירוב, רעדט מען צו דעם חצר קטנה, דעם אונטערן חצר, און מען זאגט קוק אהער, דו ביסט דאך אפן אינגאנצן צו די חצר גדולה פון אויבן, אז דו ביסט אפן אינגאנצן צו די חצר גדולה, קומט דאך אויס אז דיך איז אסור צו מאכן א אייגענע עירוב ווייל דו ביסט א חלק פון די אויבערע חצר. און דאס איז וואס די ברייתא זאגט נבחרת דארף מען מאכן איין גרויסע עירוב, אבער טאקע לגבי די אויבערשטע, ער קען מאכן וואס ער וויל, אדער קען ער זאגן איך האב געפיפים און איך האלט עס אפן ממילא גייען מיר טאקע מאכן א עירוב צוזאמען, אדער זאגט ער ניין איך קוק עס אן ווי א מחיצה און ממילא מאך איך א עירוב פאר זיך, אבער ווען די ברייתא זאגט מנבחרת האט מען נאר גערעדט לגבי חצר תחתונה, און ממילא קען איך ווייטער זייער גוט וואס עס שטימט ווייטער זייער גוט אויף חסדא זון, אבער חסדא זאגט אז גידית חמשה ומחיצה חמשה איה מצטרפין, דער פון אויבן קען זיך נישט מצטרף זיין ווייל ער שטייט דאך אין זיין חצר, ער זעט פון זיין וואנט זעט ער נאר פינף טפחים, יעצט לגבי דער פון אונטן, אויף דעם האבן מיר שוין געזאגט אז עס קען זיין אז רב חסדא איז מסכים צו דעם, און גייען פרעגן דא פון דער ברייתא קען מען נישט, פארוואס ווייל דער ברייתא רעדט זיך מיט גופים, איי ווי אזוי שטימט די סוף פון די ברייתא? ס'שטימט ווייל מ'רעדט נאר פון די חצר תחתונה. זאגט די גמרא, דרש מריימא איז מריימא געקומען האט ער געזאגט, גידית חמישא מחיצה חמישא מצטרפין, אז ניין, איך האלט אז טאמער ס'איז גידית חמישא און מחיצה חמישא איז עס יא מצטרף, איך קריג זיך מיט רב חיסדא, רב חיסדא האט געזאגט אז איין מצטרפין, איך זאג מצטרפין. זאגט די גמרא, אשכחי רבינא לרב אחר בראי' דרבה. האט ר' אבינר געטראפן ר' אחר בריידעראווער דער זון פון ר' אברהם אלי' האט אים געזאגט, תני מה המדין במחיצה? האסט דו עפעס געלערנט לגבי די ענין פון מחיצות? די מפרשים זאגן ער האט געזאגט האסט דו עפעס געהערט פון דיין טאטן לגבי די דין פון די מחיצות צו עס איז יא מצטרף נישט מצטרף? ווייל לאמיר צוריק קומען ווען די גמרא געפרעגט די קשיא דא צווישן די סתירה רב חיסדא מיט די ברייתא ווער איז געווען דער וואס האט געענטפערט? ר' אברהם און ממילא פרעגט ער אים, ווען דיין טאטע האט גערעדט פון די הלכה, האט ער פשוט געוואלט פארענטפערן הרב חיסדא און ממילא האט ער מסביר געווען מען רעדט דא פון געפיפים, און למעשה דארף מען דרייען אזוי, מען דארף דרייען אזוי, אדער האט ער טאקע, הייסט פשט איז, האט ער פשוט געוואלט פארענטפערן הרב חיסדא, און ער האט בעצם נישט געהאלטן אזוי ווי הרב חיסדא, אדער האט ער טאקע געהאלטן ווי הרב חיסדא, אז בעצם גידית חמישא ומחיצה חמישא איז איין מצטרפין. אמר לי, האט ער געזאגט לא, איך האב גארנישט געהערט לגבי דעם. והלכות אין די הלכה איז גידית חמשה און מחיצה חמשה מצטרפין זענען זיך יא מצטרף שלא כדין ווי רב חיסדא האט געזאגט. זאגט די גמרא באי רב אושיה האט רב אושיה געפרעגט א שאלה דירין ארבעים בשבת מאי שיהיה עשרי אז איך האב געהאט דא א חצר וואס מ'האט געמאכט א עירוב דארטן בשעת איז יעדער קען ארויסנעמען זיינע כלים וואס איז געווען אין די הויז קען אריינברענגען צו די חצר יעצט מיטן שבת קומט דא צו נייע שכנים, וואס יעצט זיי אסר'ן דאך אויף יעדער איינעם וואס איז געווען דארטן, אדער לאמיר זאגן עס איז געווען א חצר נעקסט דאר, וואס יענע חצר האט זיך צובראכן, און ממילא קומט יעצט אויס אז ס'איז געווארן איין גרויסע חצר און מ'האט נישט געמאכט צוזאמען א עירוב, אויב אזוי איינער אסר'ט אויפן צווייטן. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט, וואס איז די הלכה? זאג איך כיוון שהיתר היתר, למעשה אנהייב שבת נאך די מחיצה געווען א געהעריגע מחיצה, די נייע שכן נאך נישט דא געווען, און מילא נישט דא געווען קיין שום סיבה זאל זיין אסור ווייל יעדער האט דאך געמאכט אן עירוב, אדער זאג איך ניין, למעשה יעצט דא א נייע מענטש דא, איינער לייגט ארויף א איסור אויף יעדעם איינעם, און ממילא קען מען נישט מער טראגן דא. זאגט די גמרא אמר רב חיסדא, זאגט רב חיסדא טא שמע, חצר גדולה שנפרצו לקטנה, האבן געהאט אונזער פאל, אז א חצר גדולה שנפרצו לקטנה, האבן געזאגט הגדולה מתרת והקטנה אסירה, די גדולה איז מתרת, אבער די קטנה, דאס ווערט אסור, מפני שהיא כפסחו של גדולה, דאס איז שוין א גמרא וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט אפאר מאל, זאג מיר אז וואס די חצר גדולה קען איך ווייטער נוצן, אבער די חצר קטנה דאס קען איך נישט נוצן. און ממילא זאגט די גמרא, זעסטו דאך פון דא אז וואס? לכאורה וואס איז דא געשען? די גרויסע איז געווארן אסור, ס'איז געווען בעצם צוויי חצרות, ס'איז געווען צוגעמאכט, און יעצט אינמיטן שבת וואס איז געשען איז אז שנפרצו לקטנה, ס'האט זיך אויפגעגעסן, ס'האט זיך אויפגעוואכסן, די וואנט האט זיך אויפגעהאקט, און מילא האב איך יעצט צוויי חצאיות וואס זענען געווארן צוזאמען. האבן געזאגט די גדולה איז ווייטער מותר ווייל ס'דא די גופיפות, בשעת ס'איז צוגעמאכט, אבער די קטנה איז אסור ווייל ס'איז פרוץ למקום אסור לו. און ממילא דא זאגט עס איז דאס ממש דיין שאלה. דו האסט מיר געפרעגט אינמיטן שבת עפנט זיך א חצר אדער אינמיטן שבת קומען צו נייע שכנים וואס וועט זיין די הלכה? גייט זיך יעצט טוישן די הלכה? דא זאג איך ניין וויבאלד שוין געווען אנהייב שבת מותר בלייבט עס מותר פאר גאנץ שבת. זעסטו דאך פון דארטן. די חצר גדולה חצר קטנה. אנהייב שבת איז דאך געווען דא צוויי חצרות, אינמיטן שבת איז געווארן נפרד, זעסטו דאך אז וואס די קטנה איז געווארן אסור, דאס הייסט אינמיטן שבת טוישט זיך די הלכה, און איך זאג נישט כיוון שהיתרו היתרו, און ממילא זאגט ער דאס א תירוץ אויף דיין שאלה. אמר רבא, זאגט רבא, איימא מבעוד יום נפרצה, זאג, ווער זאגט דיך? דו האסט אנגענומען די חצר קטנה, חצר גדולה רעדט זיך, ס'איז געשען אינמיטן שבת. ניין! זאג, ס'איז געשען ערב שבת. כ'האב א חצר גדולה, כ'האב א חצר קטנה, ערב שבת שוין אייביג געווען אזוי, איז הלכה גדולה מותרת און א קטנה איז אסורה. אבער טאמער ס'איז געשעט אינמיטן שבת, ביסטו נישט גערעכט, כיוון שהיתרו היתרו, און ממילא ברענג נישט קיין ראיה פון דא. אמר לה אביי, האט אביי צוגעלייגט, לא תימא מאה איימא, זאג נישט איימא, ס'הייסט דו זאגסט, אפשר רעדט מען דא אז ס'איז געווען אז ס'איז געשען ערב שבת, שוין געווען חצי גדולה חצי גדלה ערב שבת, זאג נישט איימא, ס'איז נישט אפשר געווען אזוי, אלא ודאי מבעוד יום נפרצו, די ברייתא דארטן רעדט זיך אין א פאל וואס ס'איז טאקע געווען חוץ די גדולה, חוץ די קטנה, אבער ס'איז שוין געווען אזוי פון ערב שבת, נישט קיין נייע זאכן וואס איז געשען אינמיטן שבת, און ממילא ברענג מיר נישט קיין ראיות פון דארטן. און איך העל דיך אויפווייזן. דא מאי הידא אמר, דו רבי, דו האסט אונז געזאגט, אז באו מנין רב הונא ובאו מנין רב יהודה, דו האסט געהאט א שאלה וואס דו האסט געפרעגט צו רב הונא האסט עס געפרעגט צו רב יהודה, ערב דרך הפסח, ונסתם, א מענטש האט געמאכט א עירוב מיט זיין שכן, דורך א פסח, ס'איז געווען דארט אן עפענונג, און יעצט אינמיטן שבת איז עס צוגעגאנגען, עפעס האט זיך געשטעלט פאר די פסח, מ'קען עס נישט עפענען, ונסתם א פסח, אדער עירוב דורך חלון, אדער מ'האט געמאכט א עירוב מיט א צווייטן חצר לעבן דעם דורך א פענסטער, ונסתם חלון, און יעצט עפעס איז געפאלן א וואנט צוזאמגעפאלן לעבן די חלון, די חלון איז צוגעמאכט געווארן, מאי, האסטו געפרעגט צו פיר רבנים מיט רב אידא וואס די הלכה אין אזא סארט זאך? ואמרי לי, האסטו אונז געזאגט, אז זיי האבן דיר געזאגט, אז רבינו האט דיך געזאגט, שבת, כיוון שהיתרו, היתרו, ושבת, דער מליץ עס אריין קומען שבת, איינמאל ס'איז מותר, איז עס מותר. און ממילא זאגט ער צו אים, ווען דו האסט געברענגט לגבי די חלק, וואס דו זאגסט, לגבי די חצר קטנה און חצר גדולה, רעדט זיך אז ס'איז געווען ערב שבת, אוודאי איז עס ערב שבת, ווייל דו אליינס האסט אונז געזאגט, א יעדע זאך, די מינוט וואס ס'איז היתרו, בלייבט עס מיט און מילא די זעלבע זאך לגבי אונזערע שאלה וואס דו האסט דא געהאט, זאג איך די הלכה פון היתרו כיוון שהיתרו היתרו, אז ס'איז צוגעקומען די נייע שכנים אדער ס'האט זיך געעפנט די וואנט, טויש איך יעצט די הלכה? זאגט ער מיר אוודאי נישט, פארוואס? ווייל לכאורה אזוי ווי דו זאגסט דארטן כיוון שהיתרו היתרו, זאג פון דא אויכעט כיוון שהיתרו היתרו, און ווילסט דאך ברענגען א ראיה לגבי די חצר גדולה מיט די חצר קטנה, דאס קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל דארטן רעדט זיך אז ס'איז שוין געווען אזוי פון ערב שבת.